Tam qarşımızda yaşağan qoranta bizim halqımızdan degil ediler. Ve o bir kün saba balkonğa çıqıp babağa seslene, Soset! Ziyağa! Tebe što bolşe delet neçeva, kajde deñ s peti çsov utra v ogorodde kopayeşse? Dey ki, Qomşu, Ziyağa, başqa işiñ yoqmı seni saat beşten her kün azbarğa çıqıp işler yapasıñ? Babam da çoq şaşırdı. Ya saña ne dedi? Men senin azbarında degilim ya! Amma qomşum dey, Ziyağa, apaqayım başını quruttı, Ziyağana baq, Ziyağana baq! Sen de çıqıp bir işler yap! dep, böyle küldüler soñra.
Anañıznıñ adı ne edi? Abibe edi anamnıñ adı. Kimlerden edi anañız?
Anam doğmayken Ulaqlı köyünden, Qara Memet degen adamnıñ qızı. Qara Memet degen bilen anamnıñ beti de esmer edi, añışıp, onıñ içün babasına aytqandılar da, Qara Memet dep. Babañız qayda oqudı? Qaysı? Babam doğdı Saraçıqta. O anda evler olğan daa oyaqta. Eñ soñunda şu Bağsaraydan onıñ evinden soñ oyaqta ev olmağan, eñ çette olğan oyaqta. O, babam da Saraçıqta doğdı, onıñ babası da Saraçıqta doğğan, onıñ babası da Saraçıqta olğan. Episi Saraçıqlı olğanlar. Babam Saraçıqta doğıp, Zıncırlı, Medresede oqup, onı bitirgen soñ Saraçıq ealisine on altı, on yedi yıl imamlıq yapqan. Qayerde tura edi o cami? Bu Yigit Amet Sultan. Yigit Amet Sultannıñ tübünde ancaq şu, onıñ qarşısında. Şimdi o cami yoqtır. Yoq, cami de yoq.
O yerde çoq evçikler yoq. Bir danesi yoq olar şimdi. Episini bozğanlar. Endi biraz yuqarığa, Hayaturnda eki dane ev tura. Şu ya olarnıñ. Onıñ aşağısı, yoq, bu, Aşağısında edi, e? bu cami prama yolnıñ çetinde edi o. Yol çetinde. Menim adım Osmanov Ziya. Doğdım biñ doquz yüz yigirmi beş senesi Saraçıq köyünde. Ayı,
ayı künü? Ayı pek belli degil, lâkin anam aytqan edi, can erekler pişkende.

O, köy balası, bu da o Saraçıqta doğğan, onıñ, olar köy işinde uğraşqanda, o, turmuşa çıqanlarda, atta menim aqlımda bar, mına bu qaç seneler bu, otuz eki, otuz üç, otuz dört seneler, yañız babam durıp baqsay, ealisi tütün saç ediler, beş-on adamlar, mına bu meydan ışında Gorodskoy park bar da, şu Gorodskoy parkta o sredler şıpnıñ fidesi, panikler içinde. No, bu, bularnıqı işte, bu, bularnıñ adamları o stre, soñ fideni alıp, çölge, er kesniñ yarım gektarmı, bir gektar toprağı özüniñ küçüne şanıp ala. Yerni süreler, fideni oturtalar. Fideni oturtmaqnen ne? O vaqıtte suvnı fide oturtqanda, Su tökmek kerek der. At arabasınen, at arabanıñ üstünde saqa deyler. Saqa degen bu, balaban çapçaq. Onen suv taşıp, o er közüge suv tökip, tütün saç ediler. Ondan aqış qazanması deyler. Bilmeyim, bundan ne ola qazandı. Soñ aqışını, o tütünni cıyalar. Onı qurutalar, demet basalar, tay basalar, anau tükler. Soñ ükümetke. Satağa, amma ondan pek vaqıt, pek az aqçı bu pişlev bebeği de aşama. Menim aytacağım şu, özüniñ şu östürgen tütüniñden bir gram evine alıp kelme aqqıñ yoq. Sen özüñ aqçıña, özüñ eviñe yapıp ötersiñ, episini ükümetke kerek eken bermege. Evge, eger eviñden kelip de bir yüz gram tütün tapılsa, Çoq qabaatı bar. Ana, babam bu işni yapaqım da, anda tütün saçıp, ükümetke berediler. Olar sol işlep berediler, añladın, böyle aqça tügül, boğday ber edimi, un ber edimi, böyle bir şeyler bergen aqırım da.
Anañız evde edi? Anam ev bikesi edi. Amma bu yaz vaqtında Bulayğam, bu çıqayğamı, mında bu şimdi top qaya deymiz. Ha, bu da vaqıt sayın o budaqda bu qaya bar, tutıla da, yığın adı top qayadır. Onıñ bir yanında o qayanıñ üstü tem-tegiz. Şu ilerde bu kolhozlardan kelgen armut, arma, arma bilmeyim, pek az bor, armut. Armutlarnı alıp-alıp anda taşı edilir, anda. qazanına qoyğanlar sıcaq suvğa, onı sıcaq suvğa batırıp, o armutlarnı keseler, qayanıñ üstüne quldaydılar. Anam anda çalışadı yaz sayın, bir ay, bir buçuq ay, eki ay.
Bağçalar bar edimi anda? Bağça yoq edi, bunda, amma mınaqili köylerden, köylerden, mına bu Qoçdermen, Qoçqır, Şırın, mına bu yaqadan kele. Bu bağça ayda mına bu stantsiya, bu, bu, bura yerde. Anda olarnıñ bayrı ambarları sıqladı. Anda qabul etpalar, kerek soyun Moskvagami, Leningradgami kevleri bu yaqlarğa yollaylar. Bu bu yaqqa keliştirmegen soylarnı mında qurtaydılar mına o qayanıñ üstünde. Yaşağan yeriñiz, eviñiz turamı, qaysı yerde? Yaşağan.
Evimiz çıtsaq açıq ealisiniñ vaqıf evi edi. O ev şimdi de tura. Ona bu beşinci mektep, beşinci mektepten soñ oñ qolda biziñ evimiz soñ birinci ev edi, bu mektepten soñ. Lâkin bu biñ doquz yüz otuz senelermi, otuz eki seneleri meni babam sağ açıq ealisini imamlıq etkeni içün, qabaatladılar, onı evimizden bir qaç kere tinttiler, babamı qapattılar, eñ soñu sağaçıqtan quvdılar. Qapatqan soñ camen imamlıqtan vazgeçken soñ ne iş yaptı babañız? Aytam da, ondan soñ onıñ aq-uqunı aldılar eller, onı bir yerge işke, işke almadılar, elinde pasportı yoq da, em o vaqıtta, bilirsiñ, bu halq öyle bir, bu sovet ükümetine öyle, Can Dvekli inayetle, Lasn men babam aq-uqun aldımı, endi onı duşman esaplay verges. Teñ yahşı dostları bile böyle aylanıp kete yanından, anladıñmı? Dostları kim edi onıñ? Dostları şu bütün bağçayı onıñ dostlarınen. Nasıl bu bağça, ufaq şeer edi, vaqtı-vaqtı bağçalarda episi sekiz-on biñ adam bar edi. Dep Stanj vaqını ana o sovetlerge o qadar inandıra ki, atta seylam bermey keçkenlerdi bolğan yadda, anladınmı, işke almağaylar. Ana bir nim arabası bar edi onıñ, bir bıratır araba açıp var edi, ana onıñ şofligini apti, mına onıñ şofligini apti, böyle bir şeyler yapıp cur edi. Şol onnen yedi can qovanta edik. Ana aytam da, pek Tek çekiştik şey olsun, açıq çekip. Dua biz biz sovet vaqtında dua yapmaq, onı yaptırmadılar. Atta o vaqıttaki bolğan bu komsomollar, pionerlerin o qadar neme qılğanlar, er iyun evlerden cürüp diñleydiler, qayda bir dua sesi eşitilemi-eşitilmeymi. Eger Yañışıp da eviñde dua, dua yapmaq tügül, daje özüñ Quran oquğanıñ ise barıp çaqa ediler. Onıñ içün o aqta dua yapmaq o pek büyük bir cinayet sayıla edi. Siz pionerge, siz pionerge kirmediñiz? Pionerge kirdik.
Anda seni kirmemek mümkün de degil edi. Babañız oquy edimi evde Quran? Oquyır, ebet. Çoq kitapqa baydığım, çoq Quranna kitapqa pek çoq edi. Atta oaza, o vaqıtta oaza tutmaq, o da pek büyük ciddiyendi. Bu balalar oaza tuta ediler de, şunı düş alaraq, zornen ağzını açıp, ağzını aç-toq demege qırında, mektepte. O qadar neme edi?
Siz tuta ediñiz oranı, ya babañız? E, böyle er vaqıt borğanım yoq. Yoq, babam tuta edi. Allah rahmet eylesin. Anam tuta edi. Mektep deviri, siz oquğanda ocağlarıñız rusça oqudıñızmı, ana tiliñizde oqudıñızmı? Yoq, biz oqudıq, birinci sınıftan yedinci sınıfqa dek. tatar tilinde oqudıq. Episi oca ağamız edi Qırım tatarı, balalar da episi edi Qırım tatarı. Vaqıtı rus avtorda bir kere rus tili dersi bergen Osmanov degen adam bar edi. Bizge rus tili dersi bere, no, bir añlamağan bir yerlerimiz bolsa, ocam tatarca aytıñız desek, Pek aşuvlanez bizge, no, aytıp añlata, lâkin öyle olmaz, ögrenmek kereksiñiz, dep aytay. Mektepke qaç, qaç yaşında barğan başladınız? O vaqıtte mektepke sekizini toldurğan soñ doquzğa aylağanda bardıq. Biz mektepke barğanda bu şimdikiday bu avtoruçka degen şey yoq. Mektepke, ruçkanıñ içine kiprik batıp edi. Ondan da ğayrı o defter de yoq edi, kitap da yoq edi. Elimizge mınavdayım bir dane fanera taqta çıqarıp berdiler, qara tüste bor berdiler, mür. Anda oca ne yazsa taqtağa, biz de bundan özümüzniñ taqlamızğa onı yazamız. Soñ silemiz. Aqlında, aqlında qalmaq kerek. yazğan şeyiñ nemi yoq, bifter yoq. Erkek malden bir nebe tahta çıqıp bar, eliñde mevziñ bar. Öyle yazar, sen de yazarsıñ. Soñ soray, ne yazdıñ, bu ne böyle? Bunlar bunayını oqudıq, amma soñundan endi işte bifterler çıqıp başladı. O da pek az edi, o tahta yazdık şu birinci, birinci sınıftan, ekinciden, belki bir dâne çıqtı. Evde de tahtağa yaza ediñizmi? Evde de.
Ya, yoq, defter yoq edi. Cenk, bilesiñmi, o vaqıt tez cenk başlağanı var, şimdiki bu radiolar, televizorlar, gazetalarda bir şey añlatmay ediler. Nemse endi Qırımğa kirgen eken, kimsege duydurmaylar. Başladı cenk. Tüfeklerini cıyıp aldı, i radiopriyomniklerini cıyıp aldı. Ataman evinden, ana bu Hansayağa bamaz ögde bir nemenin içinde edi, bir odanın içinde edi, episi, ondan soñ episini yaqtı, priyomniklerini. Bizni, bizni ellerimizge bir dene avcı tüfengi berip, mına bu Bağsarayın çetinde bu neme voyenkomanın ardında bizge er kün talim almaqnı ögret ediler, yatıp, turmaq, çapmaq, tüfeknen. Şunıden u oğurğan ait körfezi ve er künde bir de bir dam, bir de bir danesini şu voyenkomatnıñ ögüne saqçı etip qoya edi. Ças aytayım, biñ toquz yüz qırq bir senesi bu sentâbr, oktâbr aylarında nemseler Qırımnı zapt ettiler. Bu nemseler kelgen künü de meni saqçı etip voyenkomatnıñ ögüne qoyğan ekenler. Menim özüm haberim yoq bu nemseler kelgeninden. Men vay. Biñ doquz yüz. Qırq bir senesinde keldi, ebet. Men vaynkomat, vaynkomnıñ, vaynkomatnıñ ögünde saqçı olıp turam, elimde avcı tüfegi. Ne de bolsa, bir vaqıtte vaynkomatnıñ ögüne bir yük maşinası kelip toqtadı. Bir qaç tane soldat vaynkomatnıñ içinde bolğan. Viza qağını, dokumentlerini yaşçıkli, yaşçık, yaşçık maşnağa yüklediler, özleri de oturıp kettiler. Men daa ep turam qapınıñ ögünde. Men turam. Soñ bir vaqıtte voyenkomatnıñ ögüne bir yengil maşna kelip toqtadı. Voyenkomat da özü eline portfelini alıp daa bir adam daa maşnağa mindiler, soñ meni kördi. Maña ayta. A ti malçik tut stoy, nikogo suda ne puskay, dedi. Men voyenkoma aytqan soñ daa da qatıp qaldım. Qapıları açıq, pencereleri, pencere etmeyman, qapısı açıq, bütün kağıtlar, mağıtlar turğan qapı. Men turam. Bir vaqıtte ortalıq tımçıq üküm sürdi. Ne bir atışma da yoq, bir şey yoq, çımt-çırt. Ruslar, rus askerleri. Aqyatavqa çekilgenler, Nemseye bu alma stantsiyası taraftan endi kelekenler, endi men soñundan añladım. Bir vaqıtte bu Qocabiy yarıması degen şey başlağan eken. Bu Qocabiy yarıması degen şey, bu tükânlarnıñ, anbarlarnıñ saipleri yoq endi, kimseniñki degil. Sovet ükümeti qaçıp ketti, er yer qaldı. Qocabiy yarımasımı? Qocabiy yarıması, yarıma. Yarıma. Kökten çedemiz edi qoqoca bir yağması. Bu deñirmenni yaqıp qaçtı ruslar. İçinde bolğan boğday arpasını onı onı yaqtırar, patlattırar, o yanıp tura. Onı onı körem anda. Men turam. Bu vaqıtta bir bir adam yoldan keçip ketkende man meni kördi. Menim yanıma keldi. O vaqıtta bu voyenkomat şimdiki RDK degen klubnıñ bu yağında edi, yol tarafında. Yolğa yaqın, beş-on metr. Soñ men yanıma keldi, maña ayta, Ne yapasıñ bu yerde? dey. Men deyim, Men bu yerde mına bu voyenkovatqa meni saqçı qoydılar, men mına bu yerde şunı qorçalap turam. Menden ğayrı bu Bağçasaraynı, Bağçasaraynı qorçalağan, bu Nemseleni qorçalağan bir adam qalğanı yoq, yalıñız men şu avcı tüfeginen voyenkomatnı qorçalap turam, qoruyıcı. O adam. Sen kim oğlusun? dedi. Men dedim, men Qaytasan ağam ailesinden Osman efendi degen adamnıñ oğlum, dedi. A, şaymi? Maña bir şamal yandırdı betime, endek tüfegimni alıp köterip bardım, çabıq beden cöl, dedi, şimdi seni nemseler atıp öldürirler, dedi. Stantsiyadan nemseler indi çoqtan kelip toqtadılar, dedi. A, men, men endi. Zonen bolsa da, o yerden kettim, şo stantsiya tarafqa kettim. Stantsiyağa barıp baqsam, o yaqqa taraf ketem, özümde öz-özüme aytam, bu adam, deyim, sovet, sovet ükümetiniñ duşmanı eken, dep ayta-ayta kettim. Bir daa o yaqqa barıp baqsam, nemseler kelip toqtağanlar, maşinalar, maşinalar üstünde, maşinalar yerde, arabalarnıñ üstünde gubday garmoşkalarnı çalıp oturalar.
Nemseler kelgen soñ. Aqsaray-da ne kötü deñişmeler oldı? Nemseler, no, açıq başladı. Bu bu evde tutqanda bu evde de bir şey yoq. Nemseler ayttı, biz, mına topraq, mına siz ne isteysiñiz, alasızmı, satasızmı, saçasızmı, özüñiz işiñiz, dedi. Alıñız, saçıñız, dedi. Soñ adamlar şay degen soñ, şimdiki zdayen, episi, episi başladılar şu, bu, Yap bolğan soy özüne bir tıqan çıqar açmağa. Adama tıqan açıp, endi özlerine kelip çalışmağa başladı. Babam neme nemseler kelgen soñ Sağaçıq köyünde şu isteklilerge qız çıqarğa, oğlan çıqarğa arap tilini oqumağa, yazmağa öğretti. Başqa, belki Bağçasarayda olıp keçkenler aklınızda qalğan olsa? toylar misali. Men Nemserekkende men on beş yaşında endi edim. Ondan ögüne vaqıtı böyle biz dayım ösmürlerni toyğa qoşmay ediler. Ve vaqıtı, vaqıtı bilesiñ ne edi? Misal içün menim babam aytadı, ezan oqulğan soñ bala degen şeyniñ yolda işi yoq. Añladın? Ezandan soñ qız bolsun, oğlan bolsun evden çıqarmay edi. Soñ endi bir nemseler bu qaç senesi bu, bir miñ doquz yüz qırq dört senesi yanvarnıñ birinde, ayttım da, Delâl Loman degen adam Bağçasaray boyu çıqıp jüre, işle, yahşı işle. Cemaatlar haberiñiz bolsun, on sekiz yaşından qırq yaşınacıq erkek, erkekler,

Aha, sığağımıznı tizdiler. Endi doqtırdı da, işte böyle böyle. Turpa Aqbekimizni baqtı. Öküzler bize ayttı, o bizni Germaniya, Germaniyağa aydacaq genişke. Qapını yaptı, vse. Soñ bizim sovet askerleri bizni azat etken soñ bu yaqqa keldik, Cayav. Öyle de soñ bizim şu ne qadar bar edik, bir qaç yüz dâne bar edik, grekmi, qırımtatarımı, bolğarmı, bizlerni andan ardı aydap Cayav, Ukrainağa keldik. Bizlerni Artıq ettiler, NKVDniñ podsobnıy hozyaystvosına çalışmağa. Anda çalıştıq. Taşkentte? Taşkentte otuz kilometr edi. Qaçıncı semestr? Bu anda qırq beş sene lenta. Qorantamız? Qorantamız. Anam, babam, bular episi bu Samarqand taraflarda ölgenler. açıqtan ölgen, sammittan ölgenler kibi azından qardaşlarımız, qardaşlarımız ana mında köçip keldik işte. Ayttım da maña da, Qırım rayatından dört tane ketken bolsa, şu dört adamnıñ içinden yañlız men qaytıp keldim.